Hello guys, welcome back to my page. Nihin cu Kawlram chungah a cangmi i kahdohnak thawngpang bultan tete kha ka rak khawmh suat hna i a tawifiannak tein mipi nan sinah ka rak chim ṭhan lai. I kan video kha nan hawile hna nih an theih khawh cio nakhnga ding caah share piak peng khawh kan si. Cu lawng si loin kan page kha follow le like na tuah rih lo si ahcun follow rak kan tuah ve ti kha A hmaisabik ah kan vun chim ka duhmi si. Atu ni ah a pakhatnak ah chim ka duhmi cu ka zinpi ne lei ah a cangmi kahdohnak in ka rak thawk lai. Uh, atu lio hi ka zinpi ne lei ah bitak tein Kawl ralkap le KNU tangah ummi KNLA le PDF pawl bitak tein an i kah cuahmah lio pi si. Kahdohnak pohpoh kha kan rak chim si ah khan cun tampi chim ding um ko nain uh, kha vialte kha ka rak chim lai lo i nai bik ah a cangmi keimah nih ka siaherhmi pakhat te kha ka rak chim lai. A luancia January thla ni kul in ni sarih thawk in khan KNLA nih Kazhimpine Chia Yin Saih Ci Myu Ne i KNU ṭap maha cheuh ne me chungah hmun a khuarmi Kawl ralkap sakhan pakhat Jairung Byuha sakhan an timi kha KNLA le PDF ṭangrual phu hna nih an rak kulh i kah hram an rak thawk hna. Asinain kha lio ah khan cun offensive attack ngaingai in biatak te kahnak kha tuah lem lo in khan cu sakhan velchum vialte cu an rak kulh dih i lenglei in riahcaw le cun reinforcement ralkap a dang pawl nih bawmh ding ah rak lut kho lo ding in khan fek thup in khan an rak kulh hna ti si. Cuticun January thla ni kul in ni sarih thawk in cun Mattha ni hleihnih tiang kha cun an kulh hna hnuah Mattha ni hleithum ah khan cuka sakhan cu an luh hna i offensive attack an rak tuah hna. Cuticun an kah hna i nikhat chung an kah hna hnuah khan a thaizing Mattha ni hleili ah khan cuka sakhan chungah ummi ralkap nih cun an celh ti lo caah uh, Bumuci, Awngcawsu timi pa nih a hruaimi hna ralkap sawmruk hrawnghrang kha thandar a raangmi an hlir i an i put i leng ah an rak chuak i mipi ralkap KNLA le PDF hna sinah cun surrender an rak i tuah ti si. Anmah te in surrender an rak i tuah ti si. Cu tikah KNLA hna nih cun ralkap vialte cu an tlaih hna hnu ah Sakhan ah cun an lut i Cuskan chungah an chiahtakmi ralkap nih an kenmi hriamnam vialte kha tam taktak kha an lak kho i Cuskan cu a pi a pa in kan ti lai. A dihlak in complete in khan khen ale nih khan an lak kho ti kha kan hun theih mi si. Cu kan kahdohnak ahcun Kawl ralkap lei kha tampi an thi nain a thimi zat ngaingai kha fiangfai in kan thei lo tampi an thi timi tiang lawng kha anmah nih khan an langhter mi kha si sihmanhsehlaw mipi ralkap lei in minung pahnih an nunnak a liam i cun adang minung tamlak te kha hliamhma an tuar fawn tiah theih a si cucu zeiruangah dah si ti si ahcun cu khan kahdohnak ahcun kawl ralkap nih vanlawng kha jet fighter bitak te na hman i bom voi tam tuk a rak thlak hna caah khan cu ruangah cun mipi ralkap lei kha hliamhma a tuarmi an tamnak kha si ti kha kan hun theihmi si. Atu cu cu sakhan a biapi taktakmi Byuha sakhan pakhat cu khianal i kut ah a tla cang ti kha a pakhatnak bik ah hun chim ka duhmi si. Cun a pahnihnak ah thawngṭha ngaingai kan theihmi cu zeidah si ti si ahcun a luancia mat thlan i hlei li zan suimilam pariat le minit sawmli le pali hrawng hrang ah khan Pekhurai ṭawngngu miohnei ah a ummi Kawl ralhrang leṭat sakhan kha PDF ṭangrual phu hna nih shohdung panga bakin chitta khat ah an kah hna ti si. Tutan ah shohdung in an kah hnanak hi an kah hnami hi a hlawhtling ngaingai ti khawh a si. Tun deuh zongah shohdung in airport hna cu an rak kah tawn ko nain atutan bantukin ṭhio hmuh ngaingai hi a rak ngei bal lo, effective ngaingai kha rak si tawn lo. Asinain tutan cu Shuahdung panga bakin sakhata an kah hna i Kawl ralkap vanlawng jet fighter pahnih bak an hrawhpiak kho hna. Cu lawng si loin ralhrang lei kha pahnih an thi i Bumhuci Bumhuci asin telin Bumhu asin asimi pakhat telin ralkap adang pathum zong kha hliamhma fak ngaingai an tuar ti si. Atu hi ralkap hospital ah an chiah hna lio si an nunnak ca zongah thinphan tlak asimi hliam an tuar ti kha kan hun theih khawhmi si. Cucu kan cah thawngpang ṭha ngaingaimi pakhat a si. Cun a pathumnak ah atu lio ah uh, Kachin pine lei ah a cangmi kahdohnak kongkau he pehtlai in tlawmpal te ka rak chim ṭhan lai. Atu lio he kan theih bantukin Kachin pine lei ah biatak tein kahdohnak a fah cuahmah liopi si KIA le KPDF hna nih offensive attack an tuah cuahmah liopi si i sakhan zong tampi an lak cang ti kha kan hun theih ciami khi si. I tutan ah kan vun chim ka duhmi cu a luan ciammah thlan i hlei li ah khan Kachin ram uh, Mumo Mutne lei ah hmun a khuarmi kawl ralkap sakhan pakhat kha uh, Kachin KIA hna le Kachin ram ah hmun a khuarmi KPDF hna nih an kah ciammam hna i cu sakhan cu Mathlan in hei li zan ah khan an lak khawh ve ti kha kan hun theihmi si. Cu sakhan kahdohnak ahcun Kawl ralkap lei zong kha tampi an thih lengah hriamnam zong kha tampi mipi ralkap nih an lak khawh i meithal an lak khawhmi lawng hmanh kha a tawi he a sau he zahnih hrawnghrang si ti kha kan hun theih khawhmi si. Cu vial cu tuni ah ka hun chim khawhmi si selaw uh, a hnu deuh ah dang zong chim khawh rak i zuam than te lai. Rak kan ngaitu vialte nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Chun ṭha mang ṭha dih u!